A te marie e whanau, nau mai, hara mai, e te whanau ma, whanau whanui, e hoa ma hoki, kia tiaki to matou Ariki i a tatou i tenei ra, he taonga motuhake tana ma, ma koutou, tana whakamarutanga atua, ngā manaakitanga me te wikitōria. Oh Lord Jesus, i tēnei rā kei inoi tahi tātou e kōrero ana i ngā inoi kaha e toru mai i te Paipera,

arā i te reo he taonga motuhake, special gift, uh, tana whakamarutanga, his divine protection, ngā manaakitanga me te wikitōria in the victory. Uh, ka kawea mai i ēnei waiata he kaha ki a koe, kia āwhina i a koe ki te wikitōria i ngā pakanga, ka karaputi hoki i a koe ki te aroha me te haumaru o te Atua. The Lord plans to set his heart on Psalms i tēnei rā, I tēnei rangi hau, i raro i tōna upokotanga, to this day, it's a brand new day, and to ka āwhina i a, i a koutou, to help us overcome, uh, ki te wikitōria i ngā pakanga, to overcome our battles, uh, karapoti hoki i a koe, and surround us all. ki te aroha, with his love, me te haumaru, and his safety, protection, over all of us. A te mea tuatahi ka inoi tātou i te waiata 91, arā Psalm 91. A ko tētahi karakia he inoi uh, mō te whakamarutanga atua, This prayer is about protection. He rite tēnei waiata ki te whakangungu rākau o tētahi toa e hīpoki ana i a koe te kino. So this, this psalm is like a, a super karakia. It's a shield, he kahu

and he will wrap his, his, his wings around us to protect us. Arā, ka whakamaumahara mai tēnei ki a tātou. Um, ka whai ake Next Ka inoi tatou i te waiata 23 ara Sound 23 He waiata tino rongonui i te Paipera Tapu ki te whakarato o Moe te Rangimārie and we know that this psalm provides us with what we need in peace and he also reminds us kei a ia tō tātou hēpara, God is our shepherd, e whakarato ana i ngā mea katoa e hiahiatia ana e tātou, that is providing for our every need. Ahakoa ngā wā pouri, even in the dark times, ka haere ia i tō tātou taha, He walks beside us, ka arahi i a tātou ki te wikitōria, guiding us to victory. Uh, last of all, ka mutu ka inoi tātou i te waiata 35, tētahi ko tēnei te inoi mō te tika, ara, that is this prayer from Psalm 35 is for For justice, te tika, justice, ka whawhai i te Atua mōu, ā, ka tiaki i a koe, ka whakangaro i ngā mahere katoa a te hoariri. And so the Lord continuously battles for all of us, He defends all of us and destroys every plan of the enemy, including all of the traps and snares that are beset before us all, arā, ka whakangaro, destroys, whakangaro, i ngā mahere katoa, every plan, a te hoariri, of the enemy, hoariri. Kei roto i te Paipera Tapu e pā ana tēnei kupu a te rewhera the devil, rēwhera, devil, rite tonu, ā, ōrite tēnei kupu, te hoariri, hoariri, ā, enemy. Ā, nō reira, whānau, me inoi tātou ki te hono mai i ēnei waiata me te whakapono, e whakapono ana kei te whakarongo ki te Ariki kua rite Ia ki te manaaki, ki te tiaki, ki te arahi hoki i a tātou. Nō reira, whānau, let us come together, me inoi tātou ki te hono mai, to pray e, uh, together i te kōtahitanga. Uh, nō reira, ki te whakarongo ki te Atua, believing that the Lord is listening to us, ready to to bless us, uh, kua ritea ia ki te, uh, ki te, ki te hea te āmanaaki, uh, ki te tiaki, to protection, ki te arahi hoki, and guide, and to guide us, guiding us. E te Ariki, ka whakatata atu mātou ki a koe i tēnei rā me ngā ngākau kiki i te whakawhetai, e mōhio ana ko koe a Ihowa. te kaihanga o ngā me katoa. Oh Lord Jesus, we come before you today with hearts full of gratitude, knowing that you are the Jehovah Elohim, the creator of all things, Āe, ko te Ihowa Erohi ia, te Kaihanga o ngā mea katoa, the Creator of all things. Nāna i hanga ngā rangi me te whenua, ngā moana me ngā maunga, ngā awa, te rā me ngā whetū. Kāore he mea e rere kei te, kei tō whakahaere. Yes, Lord, we thank you that you made Everything, the heavens and the earth, the oceans, the mountains, the sun and the stars, and that kahore he me e rere ke i tō whakahaere, and therefore nothing is beyond the control. Ka rite ki tō pupuri i te ao katoa, Just as you hold the universe together, ka whakapono ana mātou kei ō ringaringa ō mātou oranga, we trust that you hold our lives in your hands. Aue te Ariki, ko koe tō mātou kaha, tō mātou okiokinga, Me tō mātou tūmanako, You are our strength, our refuge and our hope. Ko koe tō mātou kaha, our strength, tō mātou okinga, okinga. Our refuge, a me tō mātou tūmanako, and our hope. Kāore he mea e rite ana ki a koe, e Tāriki, Ka hiki mātou i tō ingoa i runga ake, i te whakamoemiti me te karakia. Oh Lord Jesus, we acknowledge that there is no one like you, Lord. And we lift your name. Ka hiki mātou, we lift your name, tō ingoa ki runga ake, hai ki runga ake, hai i te whakamoemiti me te karakia, in praise, whakamoemiti me te karakia, and worship. Aue te Ariki, ko koe te Ihowa, Ihowa Rapha, te Atua e whakaora ana, Yes, Father, you are, you are the Jehovah, Jehovah Rapha, the God who heals, te Atua e whakaora ana. Ka kite koe, i ngā patunga, you see every wound, i ngā mate, every sickness, illness, i ngā mamae katoa, and every pain. I roto i ō mātou tinana, in our bodies, me ō mātou ngākau, and in our hearts. E mōhio ana koe, kei hē tō mātou mamae, you know where, where we are hurting. Oh, Lord Jesus. A ko koe anake e taea e whakaora i a mātou. And you alone, Lord, can make us whole again. Ka inoi mātou kia rere mai tō kaha whakaora ki roto i a ia e tangata e mate ana, e ngenge ana, kua whati rānei, and we ask for your healing power to saturate us and to flow into every member of our whānau. Lord Jesus. Who are sick, ki roto i ia tangata e mate ana. Hika. Aue te Ariki. Aue te Ariki. E ngenge ana. Aue, kua whati rānei. Whakorangia ngā mate katoa e Tāriki, whakahokia mai ngā mea, mea kua ngaro. Homai he whakimārie ki te hunga e mamae ana me te rangimārie. Ki te hunga e pouri ana.

And restore what has been lost. Whakahokia mai ngā mea kua ngaro. And bring, and bring comfort to, to all of us who are suffering. And also bring peace to all of us who feel overwhelmed. Homai te whakamāria ki hunga e mamae, me te rangimārie ki te hunga e pouri ana. Those of us who feel overwhelmed. Oh Lord Jesus, kia tau mai tō pā o te whakaora ki runga i a mātou i tēnei rā, i tēnei rangi tino ātaahua i tō ingo ātaahua hoki tō ātaahua, ā, tō ingoa anake. Yes, Lord, let your healing touch te touch us today. Oh Lord Jesus, whakawhētai ki a koe tō mātou kai whakarato, Praise you Lord that you are our provider Ka kite koe i ia hihia You see our every need Ia tohe every struggle Me a pikonga and every burden Ka kawea mātou that we carry Ka whakapono mātou ki te whakaratohia e koe mō mātou, mō ō mātou whānau me te hunga katoa e hiahiatia ana. We trust you to provide us, our families and all who are in need. Ā, nō reira e pā manaaki mātou ki te kai, bring us food, ā, he wāhi noho, shelter, ā, me ngā kākahu, clothing. Te mea, te mea. Ā, whakawhetū, whakatūwhera, whakatū, tūwheratia ngā tātou angitū mō te hunga e rapu mahi ana. Open the doors, Lord, of opportunity and for all of us who are searching for the mahi, jobs, e rapu mahi ana, searching for jobs. And today, Lord, whakawhetai ki a koe mō tō whānau katoa kei konei i te rohe o Te Momoiā, rātou whānau ki tēra taha o te moana o Tāwhiti, Aotearoa, te whenua rangatira tātou katoa ko tēnā tō mātou noho mai rā hoki i tētahi wā ki te heke mai. Ka hoki atu mātou ki reira, ā, ki te nehua i roto i te whenua e reira hoki. Ā, nō reira e pā. Ka tae ki te whakamutu tēnei inoi, te whakawhētaiki atu ki a koe ki te whakapono i roto i te Paipera Tapu i ngā wā katoa, ahakoa te tāwhitia tātou, ā, ka kī au ka karanga i a koe i tēnei ata o te moata nei o tēnei rangi tino hou. nō te mea, karanga atu ki a koe, ahakoa e ohorere mai, ahakoa te, te, i a mātou ki te tae atu nei i ngā rōpū tuarua, tuatoru rānei, e whakapono ana koe ki roto i a mātou ki te waenganui i a tātou ki te whakainoi ki te hono mai i a mātou i raro i tō ingoa tino ātaahua, āe āke nei. Āmine.